Riza ağa, qırımtatar İsmail bey Gaspralı adına kitephanesine hoş sefağa keldiñiz. Riza ağa, mümkün olsa, qısqadan özüñiz aqqında aytıp beriñiz, özüñizni tanıtıñız, qaçıncı senesi doğdıñız, Qırımnıñ qaysı yerinde doğdıñız? Buyurıñız. Er bir şey babalardan kele, çünki babalar bizim halqnıñ tamırıdır, babalar. Onıñ içün Men tamırından başlayam. Babam bir biñ sekiz yüz yetmiş doquz bağası edi. Eki biñ dörtünci senesi Bağçaler'de Zıncırlı medreseni oqup bitirip, güzel diniy ilim alğanı içün oca qaldırdılar, anda oca çalıştı. On altı yıl ocalıq yaptı. Yigirmi altıda medrese qapaldı, ondan soñ başladı repressiya, bu duhovnıy semya dep, sovet ükümetini bilesiñiz. Ana, ondan başlap bu repressiya Oral, Oral, Oral, üç kere Oralda oldı. Qoranta darmadağın, balalar mında, ana anda, baba unda. O sebepten men aslı doğdım bu Aqmeçte. Simferopol. Doğdım, amma üç yaşına kirgen vaqıtta babam bir köy, Deren köyge köçip bardı, Perimay rayonı, o vaqıt Varindorf rayonı, yani Cürtçe. Şimdi yazalar Cüç yazalar, Yürçe yazalar, bular yanğış sözler. Cürt demek, cürtçi demek, patriot deyler qazaqça. Şu cürtçi rayonınıñ vaqıf, Cumayaq vaqıfında yaşadıq. Ana o köyden de deportatsiya vaqtında çıqtıq. Özbekistanğa diycemiz öyle, deportatsiya. O sebepten men altmış yedi doğdım, Yani bir qoranta taş sağandırmayına yıpaq balam otuzıncı senesi, otuzıncı senede. Ana özleri çekişip yürip, soñ ahri babam bu köçükten bir yer alıp, anda köçip barğan. Onıñ içün de o köyniñ adını Cuma İlâhiy Vakup dep yazdılar. Mümkünmi añlatıp keçmege bu sözlerni? Cuma İlâhiy. Divar cami çıqyaptılar cemaatnen. Onı içün birinci cumanı qıldılar o camiden de, o köyde daa adı qoyulmağan edi, onı içün Cuma ilâhiy dep qoyuldı, babamnıñ teklifinen barabar. Vaqıf, Cumalek vaqıfı ne içün vaqıf? Vaqıf sözüni bilesizmi? Yoq, yoq. Bilesizmi ne olğanını? Añlatıñız. A, vaqıf sözü, şimdi Qurandanı körseteceğim gene. Bu Quranda yoq olar. Mana, er bir gül beyenip yasala, er bir cümleniñ soñunda buğa quf sözü dep aytıla. Quranda quf sözü dep aytıla, yani vaquf, toqta, noqta bilcesine. Vot, onıñ içün bu köçükke, bu köçükke andan-bundan cemaat çağırıp bir köy qurdılar, öyle de oldı Cumayaq vaqufı. Cumayaq, bu cami toqtattığı cemaatınanda öyle de o köyde doğdum, deceğim. Ha, endi epimizge belli, Qırdob Senesi deportatsiyada Özbekistanğa tüştik. Kitap rayonı, Qaşqadaryo oblastında. Temelli yaşayış olmadan da birinci vaqıtlar çoq yerlerge yürdik, mecbur oldıq öylesine. Ahır kelip-kelip bir Angren şeeri bar, Angrende toqtaldıq. Andan da seksen doquzuncu senesi qaytıp keldim Vatanğa Aqshilik rayonı köyünde adının tüşüv, Aqshilik rayonında toqtaylar. O yerde doqsan yedi senesi, doqsan yedinci senesi bir yere kelip, onda yer alıp, topraq alıp, Birinci sual. Bugünki subetimiz qırımtatar tamğası aqqındadır. Bilemiz ki, siz bizge tamğa aqqında meraqlı malümatlarnı azırladıñız. Buyurıñız, añlatıñız rizağa. Men bu şeyni Quranımnen pek erte oqudım. Yedi yaşında men endi Quran oquyım. Ayttım sizge, babam kim olğanı, o meni sovet ükümetiniñ künde ne qadar ağır vaqıt olsa da, men yedi yaşında olğanımda otuz yedi senesi maña Quran ögretti. Ondan berli oqup keledim. Çoq yerlerge yaşlıq edi, emiyet bermey edim. Bu soñki vaqıtlarda bu tamğanı oqup qaldım. Aynısam mına bu Qasvet mecmuanı alıp oquğan vaqıttan da rastketersem, bu şiirin bir kimse daa bilmey dep yazıla. Onıñ içün men çıqtım meydanğa bu şiir tamğanıñ ne olğanını añlatmağa. Qurandan böyle şiir yaza qızım. Başından başlayım suranıñ. Ar-Rahman allamel Qur'an. Rahman olğan Alla ve Allah Qur'anı yarattı. Halaqal insana allamehul beyan, yani insannı da yarattı da Qur'anı beyan etti. Veş-şemsi ve'l-qamere bi'husban ve'n-necmu ve'ş-şeceri bi'yescudan, yani er bir şey, ay, kün, yulduz, episi özüniñ yoluna köre bir vaqıt bir-birine urulmayar. O qadar ğayrıca añlata. Soñ yedinci sureden başlay, Ve semâ'a rafâ'aha ve vada'a'l mizân. Biz de kökni yarattıq, yuqarığa köterdik, raf ettik, mana, yükseklik. Anda da mizân qoydıq, yani terazi qoydıq. Alla tatqan içün mizân. Mizanda, terazide bir-biriñizge qıyanetlik yapmañız, bir-biriñizniñ aqqınıñıznı aşamañız. Ve aqimul vezni biqısti ve lâ tuhsirul mizan. Üç kere bu mizannı, terazeni yaza. Endi biz özümiz fikir etsek, bütün ömüri, insaniyetniñ bütün ömüri ölçüniñ. Bir yerde saatlarnen, bir yerde kilonen, bir yerde metrnen, bir yerde litrnen, ilâhiri, ilâhiri, bütün ölçüvnen. Onı, demek, Allâh Teâlâ nı yazğan mizanı bizge bilindi bu yerde, mına bu surede. Bütün şey ölçünen. Menim bir ricam bar, bu şeyge pek bir ciddiy yanaşmaq kerek. Çünki Bu bir mecmuada yaza, Altı yüz yıldan beri bir kimse bunda ne olğanını bilmey. Şimdi bu meydanğa çıqtı. Men bir qolaylıq berdim, beremen şimdi halqımızğa. Men aytqan yerlerim de oldı. Oturıñız da, bir sekiz-on dane alimler, tarihçiler toplanıñız da, yazıñız bir güzel vesiqa yazıp, arhivge taşlañız da, bizim balalar qudırmasın bunıñ ne olğanını. Onıñ içün bu şeye pek bir ciddiy baqmaq kerek bizim. Ot, o sebepten men çıqtım. Men şimdi seksen üç yaşındamın. Er künüm menim havflı. Çünki bugün barım, yarın yoqum men. Onıñ içün men fikirimni bu balalarımızğa qaldırmağa tırışam. Sizlerge de hatta. Ay insan, özümüzniñ endi kelecek, dünyağa kelecek balalarımızğa. bağışlamaz deyim, bu işin bu dünyada qaldırmaz deyim. Böyle bir mesele aytam men, bir insanı birisi pek eski zamanlarda bir qazna kömdi. Aradan beş yüz yıl keçti, yedi yüz yıl keçti, bir insan o yerden bir topraq alıp, tazeldi. Bu yerge bir quyu qazayım dep Suv kerek. Qazıp bir şekilde mine bu qazna çıqtı. O vaqıtqa cı yedi yüz, sekiz yüz yıl çıqmay edi, ille rastgele insana çıqtı. Amma bu qazna bu tapılmay hali. Yedi biñ yıl keçse de tapılmay. İnsannıñ qafası, qaznası ölgenden soñ ğayıp ola. Doğru. Mine bu şeylerge biraz muqayt olmaq kerek, menimcesine. Tamğa meselesinde böyle tarih. Başqa bir nime daa keçmege mümkünmi tarihke? Bu Qırım sözü aqqında. Birinci giray, Hacı Giray han. O insan Serhat degen yerde, eski Qırımda ükümet qurdı, birinci kere. Ana o endi o etrafına kerekli adamlarnı toplağan usta elet, asker topladı, cenkler de oldı degen kibi. Bir vaqtı keldi bir onıñ oğlanları, Devlet Girey, Meñli Girey, daa beş tane oğlanı bar edi. O balalar o vaqtı babası ölgen soñ, olar köçtiler Bağçasarayğa, Qırqyer degen yerge. Anda endi bizim özümizniñ tilimizde, bilmeymiz, tsivilizatsiya art, köterildi. yükseldi. Arbiy taraftan toplar meydanğa çıqtı, tüfekler meydanğa çıqtı, ilâhre, ilâhre. Umumen, er bir şey deñişildi. Endi yañı Vatan qurmaq kerek oldı. Özüne kerek insanlarnı alıp, mına böylesine men bana aytqandayım, toplanıp oturıp, başladılar ükümet zakonlarını, qanunlarnı qanunlarını qurmağa başladılar. Qısqadan aytqan vaqıtı, ne de olsa soñuna çıqqan soñ, bunı, bu bizim o de, ele eski Qırım. O vaqıt başqa türlü edi. oqnen, qılıçnen cenk etediler. A şimdi böyle bir yüksek bir qural çıqıp başlağan soñ mecbur oldılar ükümetke, şimdiki tilde aytqan vaqıtta, ministerstvolar, tam bilmem bir şeyler, episini qurıp, olarğa bir qanunlar yaptılar. Bu bizim yañı Qırımımız. Toy, bu Qırım demek sözü stroy sözü. Stroy sözü. Anda eski Qırımda, ta Sarqatda, eski Qırım degil, Sarqat şeeri da, anda qurğan, bu ükümet qurğan soñ, bu eski Qırım dedi. Anda endi yañı Qırım qurmaq kerek oldı. yañı qanunlarnen barabar. Mına böyle etip, bu Qırım sözüni bir türlü men açıqlap, maña küçüm yetmey, yetmey, añlama istemeylermi, men bilmeyim. Qırım içinde mına bir bir-eki jurnalistlerge rastkeldim, bir-eki tarihçilerge rastkeldim. Ya qırmaq sözü bizde parçalamaq da, to есть lomat. Bilesiñizmi, o vaqıtlar Şiva, bizim hanlarımız, çöl tarafınıñ adamlarınıñ şivesi başqa edi. U arabi yoq edi, qurma, qırma ile qurma. Ne vaqıt biz arap imlâsını keçtik, latin imlâsını keçtik, rus imlâsına keçken vaqıtta baqtı, kördiler, Yalıboy halqınıñ tilini çöl tarafı añlamay, biyaqın yalbır halqı añlamay. Onıñ içün orta yolu alıp, bir til yapmağa başladılar. O vaqıt u arbiy qoşunğa qatıldı. Nasıl aytayım sizge, böyle bir kulturağa çektiler tilimizni. Ana o vaqıttan buzuldı. Şunıñ içün qurmaq başqa türlü añlaylar, qırmaqnı başqa. Bar, öyle sözler bar, ekisi bir-bir kere, misal, qazan tibini qırmaq, ya bir şeyni qırıp almaq, o da bar, Qırım da bar da. Amma o sözler episi laf etken vaqıtta ne aqqında, ne mevzuda ketti, kete subet, ona köre añlamaq kerek ola. Ona köre añlamaq kerek ola. Onıñ içün çalğı degen vaqıtta, yalıboyunda qışlamaq, çalmaq, piçin çalmaq, muzıka aletini çalmaq, episini özüniñ yerine köre añlamaq kerek ola. Mına bu şiirni ayırıp alıp, ayırıp berolmayım küçüme. Endi men aman-aman üç ayğa yaqın edim bu şiirnen yürgenim. Men ille soñuna çıqmay tırışam, inşalla çıqarım. Mına siz maña rast kelgeniñizge men hatta pek quvandım. Mına bu şiirge sizge de ricam qildim, pek ciddi yanaşıñız, ciddi yanaşıñız. Bütün mına bu apparatqa baqqan vaqıtta bütün cemaatlarımızğa, bütün halqımızğa aytam, bu şiirge biz özümiz içün yaşamayıq şimdi. kelecek balalarımız içün yaşamaq kerekmiz. Olarğa yol açmasaq bizler bugün, o balalar ğayıp olacaq. O balalar ayaq tübünde, o balalar ırğat olacaq. Çünki til yoq, millet yoq, vatan da yoq. Kim olar? Adı tatar qalacaq, amma kim? Bir türlü aqları olmay. Bir gün kösterdiler Belorussiyadan. Belorusiye tatarlarını. Qırımdan çıqqan tatarlar eski zamanlarda. Altı yüz dane adam bar dediler. Dualar yapalar, camige baraylar, Quran oquylar, namaz qılalar. Tilleri Belarus tili. Öz tilleri qalmağan. Böyle şeyni isteymizmi? Ya biz balalarımıznı doğuramız, sevemiz, canımızdan ziyade sevemiz. Balalarımız içün canımıznı bermeye epimiz azırmız, er bir delimiz. Ne içün olarnıñ kelecegini tüşünmeymiz şimdi? Mine bu söz meselesine kelgen vaqıtta, tilimizge kelgen vaqıtta, aceba, ne içün men özüm tilim ayağım tibine taşlap ecnebiy? Baqsam, böyle baqan vaqıtta yüksek tasilde oqup çıqqan insanlar

böyle yaşaycaq, böyle fikirnen yaşaycaq olsaq. Ne içün aytam bu şeyni, anda Özbekistanda halqımız ziyade birlik bar edi. Tilimizni satmadılar, bir degisi, mında kelsin ne oldı bizge aceba? Mana böyle şey, bunıñ, bunıñ soñu yoq, aytacaq olsam. Er kes özüne, rica etem, ep, epiñizge, cemaatım. Özüñiz, özüñizniñ fikiriñizge sahip oluñız. Çoq sağ oluñız, Riza ağa. Kerçekten de pek qıymetli, pek qıymetli sözlerni ayttıñız. Bu askerlerniñ cenkke ketkende toplanğan yerini aytınız, deyim. Buyurıñız. Nerde toplay ediler askerni? Bu Perumay rayonında, yani bu Cürtçü rayonında eki dane köy var, birisi Qudiyar, birisi Arğın. Arasında şimdi köz ögüne alsam bir altı kilometrmi, yedi kilometrmi ondayin bar. Uzaqlığı bir on-on eki kilometr. O yerde çadırlar qurıp, bütün Qırım içinde askerlerini toplağancı hanlarımız anda yaşay. On beş künmi, yigirmi künmi, yigirmi beş künmi toplanğaca anda yaşaylar. Anda toplanğandan soñ ketiler Orqapığa. Or qapıda da bar edi, onda yerini men onı bilmeyim yerini, amma anda da o yaqtan Ukraina taraflardan kelgen tatarlar, askerler toplanğaçı anda da yaşadılar öyle bir yigirmi künler, misal, sıra orta alanda. Soñ altmış, yetmiş biñ asker toplanıp cenkke ketediler. Ana o vaqıt. Olarnıñ defterdar bar edi, defterdar. O defterdar bir türkü yazdı. Aytacağım, üç beyit şiir. Buyurıñız. Qara keratımı cekerledim.

Qaytıp kelesek yaparmız ay, Köz aydını toylaraq. Qartlıq ses de buzuldı. Neyse, bu türkü bunı özü aytıp otura, tasdıqlap. Cenkke nasıl kettiler? Qaraker atım degen, mına bu atlarnıñ mast, tüslerini, atların tüslerini bilem men. Cılqı içine tüşmek kerek, cılqı degeni ta bungaça dey. Anda tüşüp, mına es, bir meraqlanğan insanlar bir cılqı içine alıp barsınlar meni, mına bu. borlu, mına bu qaraker at, mına bu kök temir, bunısı toru, bunısı şiypan toru, bunısı camalı, bularnı episini aytışım mümkün. Ya alıñız baqayım şincik, eşitmeden, körmeden tapıñız baqayım, ya bu atlarnıñ tüsleri. Riza ağa, halqımızğa, qırımtatar halqına Mına, nasıl arzu-niyetleriñiz bar, tilekleriñiz bar, nelerni aytmağa boyun borcuñız dep sayasız? Pek qısqa muracaatım bar halqımızğa, pek qısqa. Birincisi, til. Til olsa, episi olar, Vatan da olar, yaşayış da olar, episi olar. Til coymamaq kerek. Men hatta bazı bir yerli soramağa mecbur olam. Afu sorayım Allah aytadı. Birinci dinmi tilmi dep sorayım. Birinci kerek, en aktual bugün bizde. Din degenler de çoq. Til degenler bar, amma ne içün til degeni özleri de pek ferqına barmay ğaliba, öyle bir pek bir işanıp aytmaylar. Birincisi, til. Til olsa episi olarda da. Qoranda da olar, Vatanda olar, dinimizde olar, episi şey olar. Vatan da olar. Vatanı saqlamağa da küçümiz yeter soñ tilimiz olsa. Tilimiz olmasa Vatanı saqlamağa küç yetmez. bir qaç tane bir söz sırası aytıp bercem Qırımda, Sarıqatta, eski Qırımda, o eski Qırım, Bağçasarayda şimdiki tilde aytqan vaqıtta orta asırlar Qırım, orta asırlar Qırımı. Men ister edim şimdi yañı Qırım bizim universitetimizden çıqıp başlamaq kerek. Andan çıqqan alimler, yaşlar, küçlü areket eterler dep ümüt etem. Yañı Qırım andan çıqmaq kerek, menim bu fikrim. Çoq sağ oluñız, Riza ağa. Yüregiñizden böyle güzel-güzel, temiz niyetleriniz içün sağ oluñız. Alla razı olsun sizden. Alla ömür bersin. Sağ oluñız.